Nyana. Wa Kariũki. Ũrĩ mwega? Mũno. Niĩ ndiagĩũkĩra kũrĩa mũciĩ nderwo nĩ mwanake wa wĩra ũrĩa na gũkũ mũgũnda. Na tondũ ndikĩrĩ wa gũkũgeithia ndeciria njũke ngĩgũkore o kuo. Nĩ weka wega wa Kariũki nĩ gũka-ĩ. Ĩĩ. Tondũ niĩ thikũ ici kwambĩrĩria thaa igĩrĩ ngoragwo mũgũnda. Na nĩ ũrĩmĩte marigũ nĩ ndĩrona. Hee, tiga kũrĩma ona ndikĩendetie maingĩ. Ĩĩni. Rĩu nĩkĩ gĩatũmire wĩcirie ũhoro wa kũrĩma marigũ na njĩra nene ũũ? We Kariũki korwo no ũririkane kwĩ hĩndĩ mũthamaki na mũtumia wake matwĩtĩte kwao. Ĩĩ Hĩndĩ ndĩrakĩririkana. ĩrĩa twaheirwo mbegũ ya marigũ. Ĩĩ. Marigũ mau ti mangĩ nĩmo O marĩkũ? nĩmo maya. Nĩmo maya. Na nĩwona nĩ mathaka. Tiga ũguo, Aha. mararuta irigũ wa Kariũki. Rĩigana kĩhĩĩ gĩkomiĩ. O na arũme erĩ matangĩkĩrĩoya, rĩroyanĩrwo nĩ arũme atatũ. Ĩĩ. Rĩu karibu sana. Ĩĩ. No mũrataguo ndarĩ kuo. Ĩĩ. Ĩĩ mũrataguo. Ĩĩ. Ĩĩ. Ndiũĩ ngũkwambĩrĩria ha. Nĩkĩ? No nĩoimagarire hanini. Ĩ, na Ndũĩ nĩkĩ- ciĩragwo cia mũciĩ ti comũ rĩmwe wa Kariũki? No ti mũrwaru. Aca ti mũrwaru. Akĩhe ũhoro. No tũgĩkoretwo na tũndũ-ĩ, Ĩ. na tũtirendaga gũtũruta nja. Nĩkĩ na- Nawe ndangĩkwĩra tondũ wĩ mũrata-ĩ, Ĩ. ĩ ũgĩkire wa Kariũki. Toguo. Rĩu mũrata waku-ĩ, Eh. nĩerĩga gũthiĩ bengi. Aha. Hĩndĩ ĩrĩa mwanake witũ athiaga yunivasĩtĩ, Ii. agĩkomba rũni Aha. rwa ngiri igana rĩa twendi Ii. rĩa gũtwara mwana cukuru. Ii. Ataninĩte mĩeri ĩtatũ-ĩ, Ii. ng'ombe ikĩrwara. Aha. Ciarwara hĩndĩ ĩrĩa etire vetinarĩ, Ii. vetinarĩ nake akiuga mbeca nĩ nyingĩ mũno, ngiri mĩrongo ĩnana Cia gũthondeka ng'ombe. ng'ombe. Aha. Ndamia no wakwa wĩcokere o bengi ĩrĩa. Aha. Rĩu nĩwaigua nĩekwa mbaroni maita merĩ Ii, igana rĩa tweri na mĩrongo ĩnana itiakinya ngiri magana merĩ na nĩ gũgĩciara. ndio Ehe. nĩ ciĩ na interest Ii. rĩu naguo mwaka ũyũ arakaga na haha igũrũ ĩ Ii. ndiũĩ nĩ atĩa marekanire na contractor Ii. mwaka ũhuana ta wa kwama Ĩhĩ. ndamiano thiĩ kwĩ bengi- kwĩ manager ũrĩa O rĩngĩ. o rĩngĩ Ii. Ai, manager aramwĩra ndamiano Eh. ũyũ nĩ wĩra nĩ ũkwendwo ũhe gĩtĩo Ii. ndũngĩkua ya mbere na ya kerĩ na Aha. ndũrĩ ũrĩhĩte ona hanini Aha. ũcoke ũke gwĩtie ya gatatũ Aha. rĩu kaĩ ũmũthĩ Ĩ. agĩthire kwĩra manager Mm. mũnene nĩ ndĩraiguire ũrĩa ũroigire Ĩ. ĩ no nĩ ndĩrakĩenda ũndeithie Eh. no rĩu ona ndĩmwĩrire tiga gũthiĩ kũria ũteithio Aca. tondũ marigũ maya wa kariũki ndamarora-ĩ Ĩ. ndĩmendagio mũthenya wa ĩrĩ wa ĩrĩ wa ĩrĩ Aha. na gũtirĩ mũthenya itaingĩragia ngiri mĩrongo Ĩtano. mũgwanja Ngiri mĩrongo mũgwanja. o mũthenya

Na nĩkĩo niĩ ndĩragooca Ngai tondũ wa rĩrĩ wa Kariũki. Eh. O na mũtumia wa mũthamaki na mũthamaki nĩwona nĩmatũteithirie mũno. Mũno. Mũno. Na reke ngwĩre wa Manyara. I. Hau nĩ ũgũteithia Ndamiano mũno. Mũno. Na nĩkĩo kwĩragwo mũti- mũtimia nĩ mũtirima wa mũthuri. Ehe. O na no ũgirie arware tondũ rũũri nũatuma mũndũ mũrũme arware. Ĩĩ.

okay ndirakĩmenya wega nĩ ngwenda kwĩrwo ĩ no kũranga okorwo karanga hakwa no kũrangaranga ĩ no gũkĩrangaranga hihi ngĩrangarangaga mũgũnda wakwa no gatiũmagia ĩ na irio ikĩũmagio nĩ riũa ĩ na nĩ ũrona ithuĩ nĩ tũrathimĩtwo rũrũ nĩ rũĩ ĩ maya nĩ maĩ ĩyo nĩ thimo nene kũrĩ ũguo ĩrauga atĩrĩ ũngĩthiĩ ũrange haku rĩ Ĩĩ. toguo tindaga mũgũnda harĩa ũyũ he rĩ. hakwa rĩu ĩ haku ĩĩ ona ũrokage ho kũranga rĩ ĩĩ gũtirĩ mũndũ wakwĩra nĩ ũromia mũgũnda wakwa kana nyeki yake kana nyeki yake aca no ko mũgũnda ũyũ nĩ wene rĩ ĩĩ nĩ tuge ũgeragĩra haha ũgĩthiĩ gwaku rĩ ĩĩ hambĩrĩrie makinya ma mweri ũmwe ma mĩeri ĩrĩ nĩguo rĩ wa kariũki mwene arĩkwĩra atĩrĩrĩ Ii, nawe rĩ ii. we nyina ng'ania ndio mũgũnda wakwa nĩ ũromia ĩĩ ũtindaga ũkĩrangaranga hau nona nĩ ũgũikia kiugo Nĩanjikia kiugo. Rĩu rĩrĩa ũraiguire ndamia ĩno erwo nĩ manager wa bengi, Ĩĩ. o nawe nĩ ũmemire rĩ, Ĩĩ. n- aronekire ta arangaranga bengi thikũ nyingĩ. Rĩu no takwĩra arerwo atĩrĩrĩ, nĩ ũromia bengi we tondũ nĩwarangaranga mũno. Nĩ ũrarangaranga O mũthenya mũno. ũkĩhoyaga mbeca kũhoya mbeca. Ĩĩ. No korwo nĩ mũgũnda ũyũ wake arokire gwĩtia marigũ mbeca rĩ, Ĩĩ. ndũngĩmwarĩria ũru Ĩhĩ. na mũgũnda ndũngĩmwarĩria ũru. Naguo mũgũnda ũyũ tondũ ona waigua nĩ wakwa ĩ, ti Ĩĩ. wakwa ndĩ nyiki no witũ na Wĩ- ndamia ĩĩ no. tiguo. Ĩĩ. Rĩu koguo rĩ, Ĩ? Nĩwakĩmenya o na ũngĩrakĩmwĩrire ndamiano nawe wokĩra kĩroko nĩtũroke marigũinĩ tondũ karanga hako gatiũmagia. No reke ngwĩre wa Kariũki, ndikũmwĩra tũrokage marigũinĩ, no nĩngũmwĩra ta rori ũrĩa marurĩte. Ĩĩ na ũrĩa makũrehe mbeca icio ũrenda. Na ũrĩa mekũrehe mbeca icio ũrenda. Na makũrehe nĩkĩ? Karanga ga hako. Karanga hako. Gatiũmagia. Karanga hako gatiũmagia. Karanga hako gatiũmagia wa Kariũki. Ĩni kamũndũ kau karangarangaga hako rĩ. Ĩĩ. Gũtirĩ mũndũ keraga nĩ ũromia. Aca. Koguo karanga hako. Gatiũmagia. Gatiũmagia.